Pa ma ma cumpra ma haci bestelling ma haci eigenlijk mi eigenlijk ta mi yu homber haci bestelling pa mi online bo sa no a mi sa cu cu na ta traha masha bon na haci bestelling pa mi palu di dos meter cuater pa seis o ta cuater pa cuater o cuater pa ocho señora mi no ni sa awor nan a bisa mi nan ta bin bayé na cas. Mi dina mi bel pa mi puntra señora mes. E yu a paga transport custom pa i dje cas, e remete bes e bini personal pa yena e papel di adres cu ta bicina. Hombre señora te cose mi ta bisa, mi yu no ta haci tur e conanyan to kemen dia ta haci e trabao mitar, ami tin cu bay cu e un bus bo ta bisa ami awor aki, un convoy na Santa Maria aki for pa mi bin pa riba seca bosan ey pa mi firma un papel.

Señora Señora Pasoa, ami, ami mes aktualmente awòkI mi ta den Santa Maria. Anto e ta bira fafelu pa ami ku e un par di pidapalu di dos meter asin ei, puntra shoufer di konvoi pa mi n'ke den konvoi. Mi ta komprondé meneer, pero kon mi ta hasi sa ku e yu a paga tur kos si mi no haya ek order, nummer, nòmber di e persona?

E ta buta Shomaikel tur caminda. Fo'i na scola e ta haci cos'ey. Pero kel asi el a paga online? Señora, mi sa bo eerlijk, ami no sa ta cu e con ai ta tra. Tur ora e ta bini na casa aki nan bin tuma mi pasje. Mi sa si ta online e ta bai bai paga cu mi pasje o ta, mi, señora, mi no sa. Mi no sa. Serio mi ta bisa bo señora, mi no sa. Ki dia e ta bin cumpra nan? Ki dia, señora ta, e koko mi ta papia ku Baky ta kotch ayera, el a bisa mi e palo na mester yega awe. Awo mi ta wak, mi ta wak, mi tin ku wak pa ki ora mi ta haña konvoi pa mi por sali yega i nan promé ku bo sa ensera. Wara wara, awe nos no ta hasi transport. Si ta ku transport el a paga mas, awe no por ta hasi puru pasobra nos tin transport awe. Transport ta den siman so. Awe al dota mañan e palonan ta yega anto. No, mañan ta djadumingu. No tin transport wikènt. Ouk ta dia fiesta pa bosan ei banda nan. Ami, señora, ami no sa bai pa riba, p'esei ami ta hende di pabou, mi ta mi ta keda masha rustu mi den Santa Maria aki. Pa riba foi ora bo pasa un tiki Pizza Hut einan bai, ami no sa bai ei banda nan mes, señora, einan no ta mi teritorio. Asina ami ta mira e kosnan. Awor e mucha e muchi con i mama aki a cumpra palu pa mi te bariba ya. Con mi ta haci yega cu con voi pa mi hinca mi palunan bin cas cu ne? E mucha nan aki ta cansa mi. Un momento asina mi ta comunica menier cu. E mene tin number di Hulanda tambe. Sí paso ma bin pa regla regla cosnan aki. E hendenan aki tin mi señora ta hende caña tei de esa y dos mil dies na Hulanda mi ta no. Ke mi a di e cosnan aki tin mi cansa. Ora mi yega e situacionnan asina aki e conan ta bira fafelu pa mi. Mi ta comprende. Awo. Mi a ta bisa cu e yo a cumpra e palinan pa mi nir ayera. Si, el a bisa mi tur cos ta regla. Awor mi meten cu bel. Ey, ey, anto akinan bo san, bo san McDonald tambe? Di se, señora, bo san McDonald tambe den Santa Maria, ki no ta haci delivery na cas? Pasobra mi ta den Santa Maria aki na Hulanda ta primi un un bisiña di mi ta primi koko ta yega. M'a sali bai seka bisiña hoy, niun bisiña un por kumpra nada pa mi yega na kasa aki. Mi tin ku kana sali. Hallo, señora. Pregunta, Mi di mas hende na hel su yu su numero pa mi mes bel en teoria wak-sa kon e kos ta presis? Si, am, wala mi, mi tin e skibi un kaminda ki den yu na mi wak. Na mi wak e mucha ki ta kansa mi dame tur ora ku un telefon diferente. Ay, señora, te aki, mi tin e na man aki. E ta seis shete seis shete seis. Seis shete seis. Si ami wak ta ki tin skibí aki nan yu.

E koin ei tambe, masha dia mi ta bisa e kambia su fam. Fam, fam i su mame tin. Masha dia mi ta bis'é kambia su fam. Bo ta fam i bo tata, hende hòmber bo ta. Bo en ta tende e koin ei. Si, señora, e number ei mes.